U issa ħan nitkellem naqra fuq eh, xaħat li huwa pjuttost qrib tiegħek. Eh, eh, Jason Azzopardi, hmm. sewwa. Ovvjament intom qrib ta' xurxin timbilitaw fl-imkien, eċetera, eċetera. Jason huwa fil-fema tiegħi l-iktar bniedem voċi jiferu ċoħe l-iktar membru parlamentari voċi jiferu kontra l-korruzzjoni, leħen li bla dubju fl-istat li qegħdin u fil-parlament, fil-qada parlamentari neħtiġuh. Pero għan it-taqtija fl-arena publika mal-korruzzjoni edha tintilef. U B'konsegwenza u anka għal raġunijiet oħrajn, anka x'bina ftit xettiku ta' ġejsna t-soppardi wkoll. Nixtieq nagħmel naqra analiżi tiegħu miegħek. Mela, jien għadu ħafna affarijiet fuq ġejsna t-soppardi, anka għax ħanelek għalfej. Anke għax ġieli ngħid xi affarijiet jiena eh, fil-pubbliku. U għedu li għax ma tarax tal-qabar ta' Kristu, għax ma tarax tal-fekruna, għax ma tarax, eċetera, eċetera. Ġifieri jiena sa ċertu punt eh, ikun hemm qed jistidinni biex inġor salib ħaddieħor li. Kif qed tagħmel intlili? Ehm, nixtieq le bħalissa mhux qed ngħidlek mhux qed natribuxi ħtija

I meant it. Issa, mela, e, Jason Azzopardi, e naqbdu ġraja waħda li tal-famuża tal-qabar ta' Kristu sewa. Mela Jason Azzopardi għamel dak li jena nikkonsidra għat pjuttost puerili naqa naqa meskin li speċa ta' ċempel rej fenek, għallus ma jena sejri tal afif ta' li impliċitament da għet jitolbu speċa jtiħ eh, dil-btala rigal. Semmek, toġobni l-ħaġa? Le. Minn stab li kiser il-kodiċ tal-etika? Iva. Dik il-ħaġa toqgħod sew maġon? Le. Hemm ekwivalenza morali bejn dak li għamel Jason Azzopardi u jinnaf

dispieċi nismer dik xorta ta' nis. Ehm, jo nkella qed jiġi manipulat minn daw in-nies. Mhm. Però mbagħad hemm eh, l-istorja ta' partikolarment ta' din l-istorja qed nitkellmu dwarha, Jason mbagħad ikun qed fuq il-programm ekstra ta' salvu Salvu Savior, Savior Balzan. U, u, u, u Savior jisaqsieħ jgħidlu smajlu inti il-familja fenek ġili tawk xi ħaġa u jgħid le. Ma jgħidx le eżatt, l-ewwel speċa jisfen naqra madwara u meta taraħ ovvjament dat jidher skomdu. U hemmhekk kellu l-opportunità li speċa jkun sinċier u ma ħadix. U hemmhekk jaqa' t-tieni dell fuq l-audit morali ta' Jason Azzopardi. Jason mbagħad jagħmel ħaġa oħra li jiena għadni s'issa ma nistax nifhem għalfejn għamilha. Ehm, u anzi kważi tinstema' isa xi ħaġa mill-Joseph Muscat playbook fejn da mar fuq il-Facebook page tiegħu u saħaq li din hija ħrafa mfassla mill-għedewwa tiegħu biex jiddiskreditawh u biex ta' b'konsegwenza jiddiskreditaw din l-imħrafa ta' Tel Aviv.
Ok, ok. So, um, biex jiddiskreditawh mill-xogħol eh, li jagħmel. Issa, eh, il-problema li nofs dak l-statement huwa eh, veru biex ta' eh, għamluha biex jiskreditaw. L-edewa għamluha biex jiskreditaw il-Jason Azzopardi u b'konsegwenza xjafu u koll, wan dawk l-edewa bli uħut minnom u għadewa tijaj u tijaj u koll. U tu meta jiskreditaw dak li għet jgħid Jason, għet jiskreditaw dak li għet jinaħt b'naqdi oħra li jixbaħu koll il-Jason. Mhm. Il-problema hi li n-nofs liħor ta' dik l-istqarrija mhuwiex kitba,

ma nafx ħossni ftit mitlu fuq għal affari, għax jiena għandi udjenza, sewa inti għandek udjenza, u taf x'relazzjoni hemm man-nies li qegħdin fl-udjenza tagħna, li hemm ħafna fiduċja. Il-fatt li eh, Jason kien komdu immur fuq il-paġna tal-Facebook f'dew fejn jaf li hemm ħafna nies li qed jafdaw dak li jgħid U għet jużawh bħala xi xorta ta' kumpass morali. U jikdeb, jaf li qed jikdeb, u jikdeb, għalija hemmhekk għandi għandi hemmhekk jibdew il-problemi, spiex l-affarijiet l-oħrajn huma ehm, l-affarijiet oħrajn huma spiex ta' safej ħada l-ostra vjaġġ biex mhux se nivvutalu, żgur ma toġobniex dik ix-xorta ta' politika. Però mbagħad isom l-affarijiet kellu ċans iwaqqafhom u m'għamilhiex. Issa meta dik il-ħaġa żewwiġha ma' dak li ehm, Jason jirrappreżenta, sewwa, bħal madna l-ewwel huwa l-iktar MP voċiferu kontra l-korruzzjoni. Issa l-affarijiet immultiplika ruha sa tali punt li dik l-ipokrezija mbagħad tibda toħnoq il-bqija tal-proġett. Ġifieri tibda tidwi. U issa jiena u oħrajn bħali, biex ta' minix għalla xi ċekkavara, iridu jgħodu jikkontendu mal-one mal ma daw it-trows li għodu għedu l-ek għax ma tarax il-qabar ta' Kristu, eccetera, eccetera. U f'dal punt, biex ta' Jason jisir iktar jisir liability għal-proġett. U naħseb li meta mbagħad dik il-ħaġa kollha żewġa ma' dil-problema kbira ta' oġġettività meta niġru għal ħwejjeġ morali u etiċi, mek naħseb jiena nħoss li hija antipatija ġustifikabbli li nħoss. Ġifieri jiena nifhem tal-bniedem li żgara u nerġa' nisħaq mhijiex M'hemmx moralità, m'hemmx e-, e-, ekwivalenza morali għal l-affarijiet kollha li għamilna. Imma l-fatt li kellu ċans ehm, jiskuża ruħu jgħid eh, hija eh, dak il-vjaġġ ħatu eh, u għax għas fil-fatt hija relevanti fl-istorja ġvida jiena kif nifhimha jien. Il-mument li sar jaf li da se jkun l-avukat parti ċivili tal-familja Garwana Dalizja, da kellu jgħid Isma' men, full disclosure, jiena darba minnhom ċempilt il-Dalalla u tlabtu tlabtu hekk. Jien niskuża ruħi, ehm, nixtieq inkompli niġġled dit-taqtija ehm, u ħanimxu minn hawnhekk. U kienet tkun, anzi kienet tkun fucking ġest nobli. Li hu jgħid isma' jiena nifhem li jiena parti minn dil-kultura mnejka ta' mhux esatt klienteliżmu imma li hemm speċta dan il-kondjut faċli bej ċerti negozjanti u l-politika. U żbaljajt mhuwiex ġnub mejjet, ejja nkomplu minn hawnhekk, imma dik il-ħaġa ma miliex naħseb tagħti wisq munizzjoni lil min qed jipprova jfixkel eh, traġitt ta' dal-ġens li l-verità.
Ħanna id-lek sensila ta' affarijiet, pero ħanibda fuqja bil-ġejsi nazzopardi. Bl-ikbar sinċerità, jina jiddispjaċini li l-imperfezzjonijiet tiegħi huma riflessjoni fuq il-kawża. Li l-imperfezzjonijiet tiegħi huma riflessjonijiet fuqi. illi l-passat tiegħi, dak li għamilt fej kont, l-attitudni tiegħi, il-personalità tiegħi, illi dawk jien naf ifissru li inti jekk tarani fit-triq tevitani, anki meta tnajt xi ħaġa li taqbel magħha u ġej tipprotesta meta jien sejjaħtlek. Imma niġi għax tant naqbel mal-protesta li ġej minkejja Manuel Delia, mhux minħabba Manuel Delia. Sinċerament jiddispjaċini, għax inti ġejt. U naf li hemm ma ġiex għax hemm Manuel Dirija. U jiddispjaċini mhux għax jien qed nitlef. Jien naf sostenituri jew relazzjoni jew xi ħbiberija. Dak jiddispjaċini ma dak il-problema tiegħi. Il-konsegwenzi tal-imperfezzjonijiet tiegħi insofrihom jien. Imma jiddispjaċini għax tbagħat il-kawża li veru sinċerament nemmen fiha. Jien ma rrid u naf li tiġri, ma rrid il-ħadd li għax jien imnejjek jien jgħid jiena mhux se noħroġ nipprotesta biex jirreżenja Joseph Muscat. Jiena nixtieq li hemm xi ħadd ieħor illi kulħadd jaħseb li mhux imnejjek biex ikun hemm kull min jixxerja l-kawża tiegħi għax qiegħed hemm għal dik il-kawża. Mela Jiena rikonoxxi l-imperfezzjonijiet tiegħi x'irid nkun għami. Alright? U min ma jiffanzjanix u ma jigustanix, mhux neċessarjament għandu tort. Jiġifieri ili nerfa is-salib tal-aspetti ħżina tal-karattru tiegħi, omri kollu. U għedġajt nies u sħara li nies jien ma kellix is-saħħa morali li nippreserva l-ewwel żwieġ tiegħi. Jien responsabbli ta' dak il-fatt. Ġalt il-min weġġa. Weġġajt, ġifiri, naf li inkapaċi nweġġa u sinċerament issa għal kawza għal kawza tal-ġustizzja, għal kawza tat-talba tal definit il-familja tagħha jiena taw li ħaqqhom li Malta titgħallem minn dil-mostrozita ta' żball li għadna tnejxu bih, Jiddispjaċini ħafna illi b'għemili u bil-karattru tiegħi jien ta' żvantaġġ għal dik il-missjoni li nemmen fiha jien. Issa nista' nagħlaq ġo kaxxa jew nista' ngħid kif kif tajt kull jum meta tqumu. Hmm. I, want to be a better man, ġifieri nixtieq li impatti ta' dak illi għandi għalfej jiddispjaċini għalih, però għandi għalfej jiddispjaċini. Issa fuq Jason Azzopardi. Hmm. Għatlek li ġumat qabel għatlu Daphne Caruana Galizia ktibt artiklu, The Problem with Daphne Caruana Galizia is that there's only one of her. The problem with Jason Azzopardi u hemm oħrajn. Alright, hemm oħrajn. But the worst problem hija li he's a seriously rare Breed. Mingħajr ma meri xej minn dak li għattint fuqu, għal żewġ raġunijiet, waħda jekk irid jiddefendi ruħu, jiġi jiddefendi ruħu. Right? It-tieni għax hemm affarijiet li mhux posti niddefendihom. Però ħa inżid ma dak li għattint fuqu affarijiet oħra li rrid ngħid fuqu. Illi Ir-riskju li qed jieħu kuljum, il-kuraġġ li qed jieħu kuljum biex jitkellem fuq nies li hu jaf li ġa waslu biex joqtlu lil min qiegħed ostaklu għal dak li jridu jagħmlu, huwa xi ħaġa li naf li ħaddieħor ma jagħmilhiex għax m'għandux il-kuraġġ miġnun ta' Jason Azzopardi. Jiġifieri li jaf Jason Azzopardi ma jafux u biss. Però jien naf min jaf dak li jaf Jason Azzopardi. U għax jew għax jibża. Jew għax jagħmel kif għattint, ma jiena qed naħseb għatfaqlu, qed naħseb għal ġob, qed naħseb għal. Jew għax huwa kompliċi. fil-ħażen li Jason Azzopardi jaħdem biex jikxef. Jgħod kwit, jekk mhux jaqbeż għalih, jekk mhux jitħallas biex jiskredita. U meta tiskredita lil xi ħadd, ma tiskreditax billi tikdef fuqu. Tiskreditah billi taqbad verità.